ndi lavender fm your only true african youth station purposely made for youth empowerment vhana wa lithihi nḓuni dza khasho eni muhashi wa luvholela e muhashi wa luvholela e ṋamusi sa tshiṱitshi tsha lavender fm ro kandwa ro kandwa nga muswa ane a vha uri ndi tsumbo itshelo kha vhaswa and businessman ee ndi muthu ane a vha uri u na mbonela phanḓa nahone u na zwine a khou ita zwine zwa vha uri zwi khou maanḓafhadza vhaswa ee ndi khou amba uri zwi a tamisa kha vhaswa hanefha i nḓuni dza khasho ri na vha ri ndi luvhani luvhani rambuḓa ra luvhani rambuḓa hanefha no ri tshi khou ri fanela ṱangana dza luvhani e nahone ri khou takalela u ḓivha uri inwi luvhani um ni pfhi nnyi nahone um ri tshi amba nga luvhani vha ri khou amba nga muthu ḓe ri khou amba nga ha nnyi um madzina um zwi tshi katela vhubvo um khathihi na miṅwaha uri zwi fana na vhuṱanzi uri um ri khou amba nga luvhani wa muswa ane a vha uri na ngoho ndi tsumbo itshelaho kha vhaswa luvhani tshifhinga ndi tshaṋu ndi khou livhuwa muhashi na vhathetshelesi vhoṱhe u ṋewa tshipiḓa hetshinoni a vha ri ndi thoma ngori ndi khou livhuwa na lavender fm uno wa tshipiḓa hetshinoni um ramuḓa luvhani ndi muthu wa makonde o bebiwa makonde a ḓi alutshela makonde zwa zwino u na miṅwaha ya 27 o dzhena tshikolo hanefha st augustine ubva st augustine dzi primary dzawe a fhirela ngeini mphalala ine ya fhedzisela hone secondary yawe ubva hafho a ya dzhena univene univene ndi hei zwi sathu mu tshimbilela zwavhuḓi a mbo ḓi vha drop out a tshi khou ita llb 1 which is law u ḓo ri pa vhathu kha ṅwaha wa vhu I don't remember well mara I think ndi ṅwaha wa vhuraru wa vhuṋa nga ningei nda ndi khou ḓifela dziṅwe dzi modulu so tshifhinga tsho ndi repeat tshi tshi swika hai luvha ne a mbo ḓi to bva tshoṱhe kha zwo hezwo zwithu mm, mm, mm, ha zwi no khombo zwi khou fara nga maanḓa zwi khou fara nga maanḓa fhedzi ai ra nga takala u ḓivha uri inwi ni tshi vha na ḓiwana na mabindu ane a vha uri o bvelela nga u rali eh ndi khou amba uri eh side yaṋu yeneyi ya vhutshilo i khou penya nga maanḓa i khou penya nga maanḓa ende eh, sa vhaswa ri pfa ri tshi zwi tama nga maanḓa sa vhaṅwe vhaswa nga nnḓa eh, ni such an inspiration kha vhaswa ri khou takalela u ḓivha uri ino zwi kona hani uri ni ni swike hafho na vhone zwa zwino nahone vhukonḓi ha hone vha vhungafhani Eh, uri ni tshi vha na- na ḓiwani mungafha- ni- no swika hafho na vhone zwa zwino zwo konḓa hani nahone kha challenge ine a ṱangana nadzo vhukonḓi a ṱanganaho no kona vhukuna vhukunda kana u fhenya nga nḓila ḓe
hezwi zwa mabindu ndi zwithu zwine luvhani ndi kale a tshi zwi funa ndi kale a khou zwi funa nga maanḓa zwino ndi zwiṅwe zwa zwithu zwino ita uri a zwi kone uri a ḓiwane a na mabindu ane o ima nga ini nḓila ri tshi khou amba hafhanoni ri vha ri khou amba nga ha forex clinic ri vha ri khou amba nga uri ndi shareholder kha musana lifestyle center hu no na dzi phuḽu hu na lodzho ri kha ḓi yo vula kha washe na zwiṅwe zwithu zwinzhi zwinzhi so ndi zwithu zwine ndi kale a tshi zwi funa zwithu zwa mabindu nahone ndi zwe a bebelwa zwone ndi zwe a bebelwa zwone ndi zwone zwine a ḓivha zwone so a hu na tshiṅwe tshithu tshine a kona tshone nga nṱhani ha zwezwi zwa zwa mabindu zwino um arali ri nga tama u zwi vhea nga iṅwe nḓila ri nga to amba uri hana choice u tea u konḓelela kha zwezwo mabindu a focusa kha asili yawe Eh, u dovha hafhu a zwi kona ngo dzula a khou ḓi tsheka vho vhaṅwe vho ramabindu vhane vha kha zwezwo zwine a ḓivha uri u khou ventshara khazwo ri vha ri khou amba yone forex ri vha ri khou amba dzone dzi real estate ngo ralo ngo ralo u manufacturer dzi tissue dzi tendara na nga nadzo ri nga ngomu luvhani is not limited to any business as long as ri khou amba nga ha tshelede ine ya khou ḓa nga nḓila yone luvhani u nga ngomu hanefho um dzi challenge dzine luvhani a ṱangana nadzo dzo ya ngo fhambana zwi tshi khou bva kha mufuda wa business hune nga hetsho tshifhinga a khou ita wone dziṅwe dza dzi challenge dzine ra nga amba dzone hafhanoni ndi dzedzi dza uri fhethu hune ra vha hone this is a developing country uh, beside the developing country ri nga amba uri riṋe ri vhathu vha mahayani so ngo vha vhathu vha mahayani ri vha tshiṅwe tshifhinga ri sa tuvha na mm, experience kana ri vha sa tuvha na breakthrough um zwi tshi ḓa kha maṅwe masia hu na uri arali ro vha ri kha more advanced countries uh, kana dzi villages dzine dzi vha dzi dza khwine nyana ri a kona u vha na access kana ra ḓi wana zwiṅwe zwa zwithu ri khou zwi ita khwine hezwi ndi khou zwi ambiswa ngori arali a luvhani o rali u ḓo wana uri u khou ḓibadekanya na vhathu vhane eh business a vha tou pfesesa nga nḓila ine ene muṋe o ralo a vha khou i pfesesa ngayo so ndi dziṅwe dza dzi challenges dzine ra ṱangana nadzo ndi ambiswa hezwinoni ngori arali ri khou dzhia advice from the community itself zwi amba zwo uri ri khou dzhia advice kha muthu ane ene muṋe hezwo zwithu ha thu zwi swikelela ri khou dzhia advice kha muthu ane um u kona u ṋea muṅwe advice mara ene muṋe ha khou ḓi ṋea advice of which it is a, a very bad thing it comes as, as a challenge kha muthu o no nga nṋe ane um muhumbulo wa muthu ono nga nṋe a u limited a ri ngo tendela uri ri humbule ri gume ri a vha ri tshi ḓivhudza uri uyu a tshi mbudza so um cause imagine uh, luvha ni khou kona u reisa for example 100000 and then a vha khou ri o ḓibaḓekanyana na vhathu vhane a khou ḓibaḓekanya navho vhane vha vha khou thoma mu advice uri no he 100000 ni shumise ngo rali ni shumise ngo rali wono luvhani ene muṋe u vha na dziṅwe dzi pulane dzawe dzo ri a shumise dzone zwino hedzi ndi dziṅwe dza dzi challenges dzine ra ṱangana nadzo eh challenge iṅwe na iṅwe ine luvhani a ṱangana nayo eh u ifhe nyango ḓi mbusa mbudziso heinoni eh luvhani ni na thaidzo vhutshiloni na kana do you have a challenge eh afhanoni na then phindulo i nga ḓivha ee musi yo ri ee ndi a dovha hafhu nda ḓivhudzisa uri since na a challenge ni nga i solva na phindulo ya ri ee zwino arali ni tshi nga i solva ni khou vhilela ngani nda dovha hafhu nda ḓivhudzisa nda luvha ni na challenge naka hafha vhutshiloni kha sia ḽa mabindu fhindula ya ḓivhuya ya tshidiri a nda dovha nda ḓivhusa uri luvhani ni nga i solva na i thaidzo fhindula ya ri hai then nda dovha nda ḓivhudza uri ni vhilela ngani arali ni si nga si solve so either way ndi yone iṅwe ya dzi nḓila ine nda nga ri ndi a kona u overcome dzi challenges dzine nda khou ṱangana nadzo ndi a ḓivhusa uri ndi nga solva na then arali ndi tshi nga solva a thi vhileli ndi a ḓivhusa uri ndi nga i solva na arali ndi si nga si solve then a thi to i vhilela ndi iṅwe ya dzi nḓila dzine ndi pfha uri na kha vhathetshelesi vha nga guda nga khayo vha thoma u ḓibusa zwezwo musi vha tshi ṱangana na challenge iṅwe na iṅwe kha sia ḽa zwa mabindu kana vhutshilo hone hune Mm, mm, mm. ya luvhani ni khou amba mafhungo ane a vha uri ndi ḽihulwane fhungo ḽihulwane nga maanḓa ḽine ḽa vha uri ḽi a fusha nahone ḽi a ḓadza mudzio luvhani ro nyago u ḓivha hafhanoni uri ni nga ri mini kha vhaswa vhane vha vha uri um vho dzula mahayani vha ri a vha nyagi u shuma miṅwe mishumo nga nṱhani ha uri um vha khou vhona ungari i nga vha shonisa sa izwi isiraele na zwi vha khou ita zwone um magudedzi o yaho nga u fhambana um ni nga ri mini kha u vhaswa
um kha vhaswa vhanoni vhane vha na dzi diploma na dzi masters um dzi qualifications dzo yaho nga u fhambana mara vha khou lindela u thuliwa eh ndi khou ri zwa zwino a ri tsho kha afrika ḽa kale a ri tsho kha south africa ḽa kale zwa zwino ri kha south africa ḽine muswa muṅwe na muṅwe u khou tou tou finya zwanḓa muswa muṅwe na muṅwe u khou tou tou dzhena fhasi a tou ḓishumele ene muṋe ri khou tama badi u ḓiwana ri na vhaswa vhane vha na dzikhamphani dzavho ngori a zwi farisi tshithu uri u yo shumele muṅwe muthu kha ne maḓuvha manzhi manzhi ane wa khou mushumela one a u holela fhedzi lwa a ri ri lwa 13 cause eh, u ya ita tshi u ṋea bonasi dza ita nga birthday yau kana zwezwo nga december ḓo ḓi ṋea bonasi mara imagine vha khou ṋewa tshelede lwa 13 kha maḓuvha a 365 days 365 days just imagine ndi musi u tshi khou shumela muṅwe muthu u tshi khou bveledza muloro wa muṅwe muthu uḽa muthu a u livhuwa just only 12 times a tshi khou ri vhona vha ṱutshele kule na muloro wavho zwino nṋe ndi khou ri muswa arali ni na diploma kana ni na bachelor yazwo zwine no swikelela zwone eh, u vula khamphani a zwi ḓuri u vula khamphani a zwi ḓuri and u vula khamphani a zwi zwithu zwi no tou pfhi mini mm. eh, u vula khamphani ndi zwithu zwine zwo leluwa nga maanḓa zwo leluwa nga maanḓa vha hone vhathu vhane vha khou vula dzikhamphani na hezwo ḓo ri ngori nṋe ndi na bachela nṋe ndi na digiri ndi na mini a thi nga ḓo mm, ita mm, zwo koropa a thi nga ḓo ita zwo swiela Eh, south africa rine ra khou tshila kha lo zwa zwino uri ni swike hune na vha hone eh, there's a spade work that must be done by spade work ri khou amba uri a vha si ku ḓiwana vha ceo ka, kana vha vha chairperson wa khamphani eneyi ine vha nga vha khou ḓo vha chairperson wayo or director or zwezwo zwine vha khou ṱoḓa u u ḓiwana vha khazwo a zwi khou pfala zwi khou pfala zwi khou pfala eh hezwi ni khou zwi ambiswa ngori uri vha swike hune vha nga vha hone zwi nga kha ḓi vha kombetshedza uri vha thome ngo peiva nḓila fhethu huṅwe na huṅwe vha tsheka dzi nḓila dzi thoma dzi na madaka and then ha ḓivha na hanevho vhane vha khura dzone vha tshi khura and then u bva kha u khura ha kona u vha na hanevho vhane vha ḓa ngo tshimbila nga nṱha zwino zwo ḓi tou ralo na kha mm, sia ḽeḽi ḽa zwa mishumo na mini hafho khamphanini ine vha khou ṱoḓa u ḓiwana vhone vha director wayo kana vha tshepeseni wayo hu ḓivha na muṅwe muthu ane u ḓi tou thoma fhasi zwino na vhone vha songo tatu thoma fhasi vha songo tatu thoma fhasi vha ri ngori nṋe ndi na bachela thi nga iti zwa koropa ngori nṋe ndi na bachela thi nga iti zwa vha security to thoma hai ndi hanefho musi vha security hune vha ḓo kona u ḓivha dzi nḓila dzine eh, dza itiswa ngayo musi zwi tsha phanḓa ndi ndi khou ḓivha vhathu vhanzhi vhane vho thoma fhasi vho ḓi thoma vha zwiṅwe sa vha zwiṅwe hu si hezwo zwe vha thoma nga nḓila ine vhathu vha khou vha vhona ngayo zwa zwino zwino muthu a songo shona a songo shona u thoma fhasi hone ezwi a tshi shona u vha a khou shona nnyi u khou shona nnyi we a bebiwa naye u khou shona nnyi ane a khou muholela u khou shona nnyi ane a khou mu thusa vhutshiloni ngori u tea u ḓivhudzisa uri a vhathu vhane vha khou shona vhone vhone vha khou vha shona naa a vhathu vhane vha khou vha shona vha khou vha thusa nga mini vhutshiloni a vhathu vhane vha khou shona arali wa pfhi zwino mudagasi wavho wo tsimiwa vha ḓo vha badela wone naa ngori ndi zwezwo zwine zwa khou itisa uri riṋe ri si mu bvele phanḓa sa vhathu vhatswu sa vhaswa ri khou sedzesa zwa vhaṅwe ri khou sedzesa zwa vhaṅwe a huna uri ri sedze zwashu eh, ra tshila shangoni ḽine ri khou tenda uri ri khou tshilisana na vhaṅwe and then ra tshila zwa vhaṅwe ri tshi kopela vhaṅwe then ndi hafho hune roṱhe ri ḓo ya ra wela dindini ḽithihi mara a zwi ngo khakhea uri muthu a vhe different a zwi ngo khakhea na luthihi uri muthu a vhe different honeha u vha different zwi tshipo nga maanḓa ngori a dzi cost na sent na nthihi hona ḓi to ḓi ḽola miloro yavho vha ḓi bveledzela yone nga ni nḓila ine vhona vha khou pfha uri vha nga kona u bveledza ngayo eh, eh, hai mwana luvhani ri khou livhuwa nga maanḓa nḓila ine na khou fhindula ngayo eh, ri khou pfha e nyambedzano ri khou sokou funa ṱhamusi i si tsha fhela ni e luvhani mara nyoko ḓivha funa uri mulaedza une na nga u siya na vhaswa e vha ḽa afrika tshipembe u nga vha ufhio Eh, mulaedza une na nga isa wone kha vhaswa ndi wo uri eh, do not be afraid to fail vha songo ofha u feila na luthihi ngori education system yashu yo ri yo ri dodofhadza yo ri dodofhadza ndi amba uri yo ri dodofhadza nga nḓila i tevhelaho um arali zwa zwino ra nga dzhia tshimange kana ndi si ite tsumo nga tshimange a vha ri ri dzhie pfene na khovhe ri ri a zwi gonye muri muṅwe na muṅwe u ya zwi ḓivha zwo ri pfene ndi ḽone ḽine ḽa ḓo wina ngori pfene ndi ḽone muṋe wa muri ḽi tamba murini honeha ra dovha ra dzhia dzedzo pfene na khovhe ra ri a zwi bambele hu ḓo wina mini hu ḓo wina khovhe ngori vele khovhe ndi maḓini ndi hayani ha khovhe zwino education system yashu rine i ri testa ngori gonyisa muri roṱhe ngeno vhaṅwe vha dzi khovhe kana ya ri testa ngori panga maḓini ngeno vhaṅwe vha mini vha gudu kha zwiṅwe zwino failing in life it's part of life cause eh, vhutshilo hashu a vhuḓi na instruction zwine vha tea u zwi ḓivha futhi ndi zwa uri muthu muṅwe na muṅwe o ṋewa 24 hours uri a i bveledze zwine a nga bveledza zwone o ṋewa 24 hours uri a bveledze zwine a nga bveledza zwone whether vhupfuma kana a vha ngo pfuma kana ho khwaṱha kana vho ḓisekenelela zwavhuḓi sa honoyo luvhani kana mini vha na 24 hours zwo ri vhone vha ita mini nga 24 hours zwi tshi bva kha vhone vhaṋe honeha arali vha tshi nga tama u e, wana ngeletshedzo u bva kha luvhani ndi nga mbo ri divide yo 24 hours into 8 vha ḓo wana uri vha na 8 hours tharu 8 hour yo thoma ndi ine dokotela a khou ri a vha eḓele lwa 8 hours lune luvhani ra mbuḓa hezwo a zwi iti u eḓela less than 8 hours cause mishumo yo mu ḓalela hone vha nga eḓela 8 hours uri vha kone u vha healthy nga nḓani ha ye 8 hours vha ya vha dovha futhi vha vha na 8 hours ya mushumoni kana hanefho tshikoloni tshine vha khou ḓi dzhena khatsho kana zwezwo zwine vha khou gudela zwone hu nga vha mushumoni kana hanefho ndi iṅwe 8 hours ya vha 16 hours heyi iṅwe 8 hours ndi uri vhone vhaṋe vha ḓibveledze zwe zwine vhone a khou ḓo bveledza zwone hu nga vha muloro muṅwe na muṅwe ne vhone vha vha nawo heyi iṅwe 8 hours ndi ya uri vhone vha vha khou ḓibveledza vha ḓibveledza hani zwa zwino zwo no leluwa nga maanḓa ro no vha na dzi youtube na dzi internet na mini ndi sokou ḓi downloadela vidio yazwo zwine vhone vha khou tama zwone arali vha tshi tama u nga luvhani vha dzhena kha zwa property vha ḓo ḓi dzhena hanefha kha dzi youtube vha downloader dzi video dza youtube vha tshi tamaho nga luvhani nga forex edit vha ḓo ḓi dzhena hanefhaḽa kha dzi youtube vha ḓi downloader dzi video dza hone ndi dzine nga heyi eight hours vhone vha ḓo vuwa nga matshelo vha ḓo vha tshi ḓi vhona zwo ri khou bvela mini tshiṅwe tshithu futhi ndi tsho ri a ri tende uri tshifhinga ndi tshelede a tende uri tshifhinga ndi tshelede vha songo tambisa tshifhinga kha zwithu zwine a zwi khou vha vhuyedza eh, ndi amba hezwinoni ngori hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou ita zwithu zwine a zwi khou vha vhuyedza ngeno vha tshi khou pfha nga vha na tshifhinga nga tshikhuwa ni to zwi amba zwavhuḓi uri don't waste time by thinking that you have time don't waste time by thinking that you have time eh zwine ra nga amba ndi zwinzhi zwine ra nga amba ndi zwinzhi muhashi na vhathetshelesi fhedzi tshifhinga tshi ri tendela tshifhinga tshi ri tendela honeha arali na zwinzhi zwine vha ṱoḓa u ḓivhesesa nga rambuḓa luvhani kha facebook ndi luvhani rambuḓa vha ḓo ḓi muvhona na profile pic ya mutukana o gana na mfomfo kha swimming pool a tshi khou bambela a tshi khou zwi vhonala zwo ri hai mathada ha tu vha hone vho lini and then kha instagram ndi zwo na zwone ndi rambuḓa luvhani kana luvhani rambuḓa vha ḓo mu wana kha instagram eh kha whatsapp ndi wanala kha 071 591

sa izwi nḓivho yashu yo vha uri eh, ri maanḓafhadze vhaswa nga kha eh, luvhani nga kha amba ha luvhani ro khou zwi vhona ndi tsumbo i tshilaho zwi ngazwo ine ndi khou ri u bva kha nṋe wa ḽithihi wa ḽithihi muhasho wa wa luvholela wa nga misi ndi khou ri aiwa i kha ḓivha ḽa fed fm your only true african youth station purpose to made for youth empowerment kha ri ṱangana tshifhinga tshiḓaho ndaa